Fi gyda heddi. Clwb Ffermwyr Ifainc Eglwys Wrw. A beth ti wedi bod yn neud? Fi wedi bod yn neud y uh, dawnsio, um, ble nathon ni ennill, digwydd bod. Da iawn.
Um, a fi newydd orffen cystadleuaeth uh, gwneud steilo gwallt a rhoi make-up ar ferch o glwb arall. Nath e'n well ar disgwyl.

Eitha neis, ond... A ti'n gorfod ware rhyw offeryn? O ie, fi'n chwarae'r brwsh.
Y brwsh.
Lyflu, so beth ti'n mynd i wneud â'r brwsh? Wel, fi'n cadw'r uh, curiad i pawb, so os dwi'n meso lan, bydd pawb arall yn... Ac yn rhychelu pwy i ti, Eri? Llys y Fran.
Llys y Fran. So Talia, what are you doing now? You're looking a bit... Uh...

a yn yy leol Canapes mas. Ww. A mae'n edrych yn itha yn itha da ar ol gorffen. Ware teg, so o'dd lot o gwaith 'di myn' miwn i creu rein neu yy? O'dd o'dd wel we' awr 'da ni. Ie. A yym a gymeron ni'r awr i gyd lan 'de rhwng rhwng popeth. Ie. Ond yym so ni 'di ymarfer rhy galed ato fe. O 'na rwbeth. Jyst gadw pethe'n itha yn itha ffresh a os we' pethe'n iawn gadw fe fod. Ie ie. A'r peth pwysig ydyn nw gyd yn blasty? Sy'n neis. Wel sai 'di ca'l chas di fa- yy sai 'di ca'l amser i flasu nhw 'to, gobeithio bydda nhw. Wel beth wyt ti 'di bod yn neud heddi? O dim lot heddi, jyst wedi bod yn neud y cystadleuaeth yy yr ocsiwn, 'na gyd heddi, ca'l y rali 'tha tywel 'leni ond yy na 'na gyd fi 'di bod yn neud 'leni de. A beth o'dd yr ocsiwn Siôn yn y cynnwys te? Wel o rai ni mynd rownd a roi prisie ar bethe byddech chi'n ffeindo ar y ffarm yn ddyddiol a jyst rhoi prisie arnyn nhw wedyn yy gwerthu un ohonyn nhw a nethon ni wel we rai ni yy werthu yr yy y tractor. Wel dyma merch y diwrnod wrth gwrs, y llys gynhades eleni. Non, shwt ti'n teimlo? O, good job.
A gwed wrtha i am y dydd, shwt mae e'n mynd so far? O ie, dydd Gwener wi ar joio, cyrhaeddon ni am e tua un ar ddeg o'r gloch a wedyn we em seremoni'r croni'r e llysgenhades a wedyn gorffes i newid wedyn i neud tug o war a ath hwnna'n dda nawr dydd newydd nôl to so ie ma' di bod yn rili good. So diwrnod bishi den?
Ie, dwi mewn flat out, wedi joio po munud. A cyrhaeddech i'r maes mewn steil bach gwaanol eleni? O do, bach yn class, mae'n horse box, yeah. Ond oedd y carped coch na, so oedd e ddim yn rhy wael. Na, yeah, we're like a carped coch, we. So, shwt ath y tug award i chi de? O do, real, real good. Meddwl dethon ni'n ail um, yn y diwedd, so yeah, real good. Y tro cynta ni erioed i trial, so oh, good results, yeah. yeah. Beth ti'n edrych mlaen at nawr yn gweddill y diwrnod? Y, y cyflwyniadau, ie? Yeah, yeah, yeah, dwi'n plannu rheini. Um, mae clwb fi, ni 'di cael eitha lot o cwpanau so gobeithio allai roi mas cwpl o reini a wedyn y dance heno wrth gwrs. The overall results, in fourth position we have Llys y Fram, in third place,

Diolch i bob un i beth sy'n wedi bod yn ddiwrnod arbennig iawn. Thank you to everybody for what has been an absolutely outstanding day.